Хәерле көн, Гүзәл Фатовна. Менә сез мәктәптә егерме биш ел балалар укыттыгыз. Бүгенге көндә сез репетиторство белән шөгыльләнәсез. Сез тат, белүемчә, сез татар телен укыттыгыз и башлангычларны укыттыгыз. Менә бүгенге барган вәзгыятькә, менә шушы татар телендә булган кайнашуларга сезнең мөнәсәбәтегез? Ул татар теле турында шушындый сүзләр чыга башлагач, бетерәбез татар телен дип әйтә башлагач, бик уйландым. Татар республикасында яшәп татар телен бетерергә ярамый. Элек тә укыдык, хәзер дә укытырга кирәк. Ләкин менә укытуның методикалары юк. Дерс программалары юк, минемчә. Менә мин балалар белән репетиторство белән шөгыльләнәм инде хәзер. Берничә балада төрле китаплар. Минемчә, менә нинди китапларны карап чыктым мин, уку китаплары, дәреслекләр. Литвинов дигән авторның китабы миңа бик ошады. Бөтенесе дә җиңелдән авыррак программа белән бара. Сүзләре балаларга бөтенесе дә аңлатыла, рәсемләре бар. Ләкин менә нинди китапны алма, методика юк. Ничек укытырга? Менә англис телен ал. Англис телеме? Менә Питерсонны бик ачуландылар инде баштан Питерсон программасы чыкканда. Менә ул авторлар методиканы да язганнар, разработкалары бар, китаплары бар, дидактическийлары бар. Укытучы дәрескә барганда бөтенесе әзер дип әйтергә була. Татар телендә бернәрсә юк. Мәктәптә татар теле кабинетына керсәң, портретлар эленеп тора. Бүтән бер нәрсә юк. Ну, гимн сүзләре бар, флаг бар, президент фоторәсеме бар. Бүтән бер нәрсә юк. Безнең бит менә психология буенча балалар, ну, бездә инде күреп 90% информацияне үзебезгә алабыз, күреп. Менә шундый таблицалар, менә Мәсәлән, беренче класс балалар рус балалары килә татар телен өйрәнергә. Рәсемләр, менә әтәч рәсеме, сүзе, шул әтәч буенча ребуслар, кроссвордлар, табышмаклар, аны бит эшләргә була. Аны бит менә китап уйлап чыгарган кешеләр, нигә укытучылар белән сөйләшеп, фикер алышып, шундый фикергә килеп, нигә чыгармыйлар аны? Менә мин шуңа гаҗәпләнәм. Ә аннары, икенчедән, татар телен бетерү, аны бит нәрсәдән китте? Ниндидер ата-аналар язганнар прокуратурага, имеш тә, менә татар теле кирәкми. Ул бит нәрсәдән китте? Аның беренче сәбәбе, балалар үзләре татар теленнән дәресне эшләмиләр, ата-аналар эшлиләр. Урыс баласы өйгә кайта, дәреслеген ача, ата-анасына мөрәҗәгать итә, нәрсә эшләсен әти-әни? Әти-әнинең вакыты юк, беренчедән, икенчедән, үзе дә бернәрсә белми. Дөрес, менә шуннан китә. Менә тотыналар эзләргә күршеләрдә татар теле белә торган кешеләрне, нинди булса да бер татар ханымы кереп, тәрҗемә итә балага, булыша дип әйтик. Ну, бала бит аны, грамматикасын аңламый, ничек килеп чыкканын аңламый. Шуннан ул бала өйгә кайтып, дәресне үзе утырып эшләргә тиеш. Менә мин эшләгәндә безнең бер завуч бар иде. Ул хәзер дә исән, эшләми инде лаеклы ялда. Ул гел әйтәдерие, ул үзе рус теле укытучысы. Кайсы мәктәп бу? Казан шәһәренең? Казан шәһәрендә, әйе, 104 нче мәктәптә эшләдем мин, беренче шунда башладым. Людмила Степановна Дигән завуч бар иде, шул әйтә дрие, Мы должны работать на домашние задания, то есть без мәктәптә дәрестә балалырга аңлатырга тиеш, шулай иттереп алар өйгә кайтып үзләре эшләрлек булсын. Ата-аналар бала белән утыра, утыра алмаса репетитор кирәк, шуңар күрә балаларның укыйсы да килми, аларның укытучыга карата ихтирамы да юк, Менә бала авырып килде, ди, мәктәпкә килә. Менә мин авырдым, миңа менә шушыны аңлатыгыз, дип укытучыга мөрәҗәгать итсә, Укы, дәреслектә бөтенесе язылган, аңламасаң репетитор ал. Менә шул сүзне миңа бер бала әйтте. Бер ай больниста ятып чыккан бала. Ул килде дә миңа, Менә, Гүзәл апа, менә шулай аңлатыгыз әле миңа, дип. Ә ата-ананың акчасы булмаса, нинди репетитор? Элекке укытучылар дәрестән калдырып, аңламаганны аңлатып, авырган балага аерым игътибар итеп, Кал әле бүген дәрестән соң, мин сиңа аңлатам бит. Аңар бит ун сәгать вакыт кирәкми, ун минутта кайвакыт аңлатырга була. Шуңар күрә укытучының дәрәҗәсе дә юк хәзер, укытучыга ихтирам да юк хәзер. Иң башыннан башласаң, мәктәпне бетергән бала укырга кая бара? Мхм. Мин мәктәпне бетергәндә мин укытучы буласым килә дип педучилищега кердем, эшләдем өч ел, аннары гына институтка заочно кердем. Ә хәзер кем керә? Акчаң җитсә бу институтка, акчаң җитмәсә бу институтка. Педагогикта укытучы менә бер потоктан укытучы булып эшләгән, теләп эшләгән кешеләр бик аз. Беренчесе. Икенчесе, менә минем бер иптәш кызымның кызы бетерде быел институт, мәктәпкә керде укырга. Мәктәпкә кереп, бернәрсә белми бала эш буенча. Анда бит класс җитәкчелеге дә бар. Обедка карточкалар белми, план ничек төзергә белми, тематический планнарны белми, беренче сентябрьга кереп дәрестә нәрсә сөйләргә дә белми. Безне аңар педучилищеда өйрәттеләр. Мин инде институтны начар дип әйтмим, ләкин миңа институт диплом бирде, ә белемне педучилище бирде. Хәзер укыту әсбапларын сез ничек төзер идегез? Минемчә, менә беренче база иттереп Литвинов китабын алырга кирәк. Шул китап буенча Дидактическийлар, наглядность, рәсемнәр, ребуслар бик кызык булса, бала укый. Шулай бит? И гади булса. Гади булса. Аңлаешлы булса. Әйе, аңлаешлы булса. И укытучыларны барыбер мәктәпкә менә укытучыларга зарплата күтәрдек диләр, зарплатаны күтәреп, укытучыларны барыбер тотып булмый. Теләмәгән укытучы эшләми. Теләп эшләгән укытучы кирәк. Кызык укыткан укытучы кирәк. Яннары кәгазь эше бик күп укытучының. Бик күп кәгазь эше. Бик кирәкмәс кәгазьләр тутырырга кирәк. Минем иптәш кызларым эшли мәктәптә, мин беләм аны. Шуңа күрә шуны әйтәсем килә. Элек алай күп түгел иде. Информация дә әзрәк иде. Такта белән акбур гына иде. Хәзер компьютер заманы. Барыбер балаларның кызык иттереп укыткан укытучылар юк. Мәктәпкә керәсең, класста поликлиникага кергән кебек ап-ак стена. Таблицалар да юк, элекке такталарда таблицалар торадыр, ул таблицалар буенча балалар барыбер күреп, аңында ятлап калалар иде, онытмыйлар иде. Сез моны татар теле буенча гына әйтәсезме? Юк, бөтен, бөтен фәндә. Бөтен фәндә буенча. Бөтен фәндә шулай. Ну и тагын нәрсә әйтәсем килә? И туган тел, и матур тел. Әти-әниемнең телен белергә кирәк хәр балага. Менә сез үзегез Казан кызы. Мин Казан кызы. Мин Казанда үстем. Рус мәктәбендә укыдым. Балалар бакчасына йөрмәдем, мин дәү әни белән үскән кеше. Шуңар күрә татар телен беләм, шуның өчен дип уйлыйм инде үземчә. Татар теле бу кечкенәдән гаиләдән башласак, балалар бакчасында да татар теле дәресен, балалар белән занятиеларны формально үткәрмәскә кирәк. Анда менә минем кызым садикка йөрде, шундый матур татар кабинеты, ләкин татар теле бик әз булды. Укытучы җә семинарга китә, җә совещаниегә китә. Ну, ансы да кирәк инде, ансыз да булмый. Ләкин кечкенәдән башласак, шулай иттереп балаларның белемләре күтәрелеп, мәктәпкә дә кызыксынып, теләп барырлар иде балалар укырга. Шуңа күрә татар телен ирәнергә кирәк, безнең татар теле бетмәсен. Җырлар да күп, матур әкиятләр дә күп, табышмаклар да, балалар бетенсен белергә тиеш. Ничек матур менә сөйләшәбез бит утырып татарча. Нигә безнең балалары да сөйләшми? Шуңар күрә татар теле үлмәсен. Туган телебез яшәсен!